Tso kpukpui asieɖeɖea dzi. Eye Paulo kpɔ ŋutega le zã me. Makedonia ŋutsu aɖe le tsitre le kuku ɖem nɛ gblɔ bena, Tso ƒu va Makedonia eye nàxɔ na mí. Eye esi wòkpɔ ŋutega la la, enumake ɣleti ʋeʋẽ yi Makedonia. Esi míeɖe sii pɛpɛ ɖe la, Mawue yɔ mí ɖa be míagblɔ nya nyui la afia wo. Azɔ míeɖo ŋu tso Troa tẽe heva keke Samotrake ke, eye ŋu ke míeva Neapoli, eye tso afi ma míeva Filipi, si nye Makedonianyigba ƒe du gbãtɔ eye wònye Romatɔwo ƒe dudutula. Ke míenɔ du sia me ŋkeke aɖewo, eye le Sabatŋkeke dzi la, míedo go tso dua me yi ɖe tɔ nu, afi si míesusu bena enye woƒe gbedoɖaƒe. Eye esi míebɔbɔ nɔ anyi la, míeƒo nu na nyɔnu siwo va ƒo ƒu ɖi. Eye nyɔnu aɖe, si ŋkɔe nye Lidia, aɖa, aɖabetrala tso Tiatira dua me, ame si vɔ̃a Mawu la, ɖo to, ame si ƒe dzi Aƒetɔ la ƒu bena wòlé to ɖe nya siwo gblɔm Paulo le la ŋu. Eye esi wode mawuti ta nɛ kple eƒe me katã la, eɖe kuku gblɔ bena, Ne miebu bena mezu Aƒetɔ la dzixɔsela la, ekema miva aƒenye, eye minɔ afi ma. Eye wozi mía dzi. Eye wòzi mía dzi. Nyateƒefia ta afɔ ta blafɔvɔevelia kpukpui ewo ƒe afɔwo, tanya, dziƒo yeye, anyigba yeye kple Yerusalem yeye. Eye mekpɔ dziƒo yeye kple anyigba yeye, elabena gbã dziƒo kple gbã anyigba la nu va yi. Eye atsiaƒu megali o, eye mekpɔ du kɔkɔe, si nye Yerusalem Yeye la, le ɖiɖim tso dziƒo tso Mawu gbɔ, eye wotrɔe ɖo abe ŋugbetɔ si wowɔ ɖeɖe na nasrɔ̃a ene. Eye mese gbe gã aɖe tso fiazikpui la gbɔ le gbɔgblɔm bena, Kpɔ ɖa, Mawu ƒe agbe ɖo la le amewo gbɔ. eye wòanɔ anyi kpli wo, eye woawo hã woanye eƒe dukɔ, eye Mawu ŋutɔ anɔ anyi kpli wo, eye wòanye woƒe Mawu. Eye Mawu la tutu aɖati sia aɖati la le woƒe ŋkume, eye ku maganɔ anyi akpɔ o. Eye konyifafa kple ɣlidodo kple vevi aɖeke maganɔ anyi o, elabena ŋugbãtɔwo nu va yi. Eye ame si bɔbɔ nɔ fiazikpui dzi la gblɔ bena, Kpɔ ɖa, mewɔ nuwo katã yeye. Eye wògblɔ be, Mlɔe, Elabena nya siawo nye nya vavãwo kple nyateƒenyawo. Eye wògblɔ nam bena, Eva venye. Nyee nye Alfa kple Omega, gɔmedzedze kple nuɖusitɔ. Ame si ke ti kɔ le eŋu la, mana agbetsitsi la ƒe dee ƒãa. Ame si ke. Ɖu dzi la, anyi nu siawo ƒe dome, eye manye eƒe Mawu, eye eya hã anye vinye. Ke vɔvɔ̃nɔtɔwo kple dzimavɔsetɔwo kple fewɔlawo kple ʋɔnulawo kple matrewɔlawo kple akpakpalawo kple trɔ̃subɔlawo kple aʋatsowɔlawo katã la, Woakpɔ wo tɔ gome le ta si le bibim kple dzo kpakple ƒukpe la me. Esia enye ku evelia. Eye mawudɔla adre, siwo si kplu adre, siwo yɔ fũu kple fuwɔame mamlɛtɔ adreawo me la dometɔ ɖeka va, Eye woƒo nu kplii gblɔ bena, Va afii, ne mafia ŋugbetɔ, si nye alẽvi la srɔ̃ la wò. Eye wokplɔ yi ɖo kɔ to kɔ, eye wokplɔ yi to kɔ kɔ gã aɖe dzi le gbɔgbɔ me, eye wòɖe du kɔkɔe, Yerusalem si le ɖiɖim tso dziƒo tso Mawu gbɔ la fiam. Mawunyagblɔɖiawo ɖi tso nyanyui la abe ale si Yohanes ŋlɔe ene. Yohanes se tawui ene, tso ƒuƒu blagogbɔtɔ va se ɖe blagogbɔ asiekɛlia dzi. Yesu ɖo ŋu eye wògblɔ nɛ bena, Ne ame aɖe le lɔ̃yem la, alé nye nyawo me ɖe asi. Eye Fofonye alɔ̃ eyama, eye míava egbɔ, eye míawɔ nɔƒe ɖe egbɔ. Ame si mele lɔ̃yem o la mebia nye nyawo me ɖe asi o, eye nya si sem míele la menye tɔnyee o, ke boŋ Fofo si dɔm ɖa la tɔe. Megblɔ esiawo na mi, esi megale mia gbɔ. Ke Nyaxɔɖatɔ la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe si Fofo la aɖo ɖa le nye ŋkɔa dzi la, eya afia nu wo katã mi, eye wòaɖo ŋku nu siwo katã megblɔ na mi la dzi na mi.

Ɖe mielɔ̃am la, ne miekpɔ dzidzɔ bena mieyina Fofo, ame si lolo wum la gbɔ, enye eye azɔ megblɔe na mi hafi ne wòava ƒe eme bena, ne eva ƒe eme la, ne miaxɔe ase.

aɖo dziƒodu ya me. Ne míetsɔ tsɔkui hã, mímate ŋu ayɔ be Yakob va tsɔkui o. Yakob tɔa mele mía si o. Nous n'avons pas l'échelle de Jacob.

Emɔe ne míasɔ ɖe tata eye míedina wòanɔ mía ŋu eye míanɔ dzi la nɔ kpɔm. Ame aɖe le ʋua kum ame ɖe ta la nɔ agbalẽa dzi kpɔm. Ne míegabu o, míebuna ya. Eye mesɔ tata ya ɖe agbalẽa ɖe nye agbalẽ xɔsi aɖe nɔ anyi. Nyemenya lɔ gate ɖe wogaɖe fia fifia le ʋua tsã ŋutɔ. Ezɔna kple Biblia. Edo go akpe ɖeka alafa ade blaadre vɔ enyi mawo me. Eŋlɔ ɖe nye John Bunyan. Egblɔ nya ɖe na ma ya. Yenye nye agbalẽ ka. Le voyage du pèlerin. Kristo tɔ ƒe mɔzɔzɔ. Ele Wikipedia na ete livre qui a été euh, un best-seller dans le monde chrétien. Kristotɔ ƒe mɔzɔzɔ. Eye ŋlɔla kpɔ le drɔe ƒe ame aɖe si le akpanya me. Eye ame mea xɔ enɔ agbalẽ aɖe xlẽm, eye agbalẽ ma meawo gblɔ nɛ be, du yi me wolea, dua le tsɔtsɔm ke kpui, ye wòbe yeasi dzo le dua me aɖo ta dziƒo du me. Eye ƒometɔ me sia ƒometɔ ko megawɔ la, ebe yedzo, ye wòdro eƒe agba, ye wòdze mɔ. Agba kpekpe aɖe, ye wòzɔ mɔ kpli. to xaxa me xaxa geɖe me agba aɖe yi agba aɖe yi me ne agba aɖe ta va se ɖe yi me wòge tso ekutɔ eye wòge ɖe kple dzidzɔ to vevesese me ne ge ɖe dziƒodua me c'est l'histoire amewo yɔ be christian eŋkɔ nye christian c'est l'histoire d'un mec

O na mí tata ɖe nɔnɔme aɖe be fiaɖuƒea ɖiɖi va anyigba dzi, eye fiaɖuƒea gogo mí. Yɔe ɖe Yerusalem yeyea ɖo, dziƒo yeyea kple anyigba yeyea wodo go, eye wòzu nu yeye, megale le abe xoxoa ene o. Tsã wofia mí be

Il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Nane dzɔ. Gbãtɔ nye be Mawu tsɔ ame ƒe nɔnɔme va kpɔ mí ɖa to Kristo me. Eye gawu la, ne Kristo megaɖe kpɔkplɔ kume na míwo hã, egblẽ nane ɖi na mí eye nye gbɔgbɔ kɔkɔe si le mía xa, si le mía dome, eye gawu si le mía me.

Evɔ ɖe leke miawɔ kakakaka age ɖe edu ma me? Mawunya gblɔe na mi fifi la, Yesu Kristo gblɔe fifi la be to eƒe seawo dzi wɔwɔ me. Eƒe seawo dzi wɔwɔ ye ka? Eƒe gbãtɔ ye be mianya Mawu. Mianya ya be Mawu vie ne. Mianya be gbɔgbɔ kɔkɔe eye gbe ɖi ɖe mi.

Yele se mía ŋuti be gbɔgbɔ kɔkɔea wòakpɔ nɔƒe le mía me eye wòawɔ dɔ to mía dzi. Kpɔ mí make ɖe ŋu be ɖewohĩ míate ŋu be dziƒofiaɖuƒea egogo mí ale gbegbe ne meɣla ɖe mía me o. Eye míate ŋu akpɔ kpɔ nukpɔɖeŋu le dɔwɔwɔ ƒe agba le Egipte fifi la me. Esi Sila, Paulo kple Sila wodze mɔ be yewoyina mawunya kaka ƒe, womeɖo teƒe aɖe. Fi mae yewoawo ya kpɔ be fi mae yewoakaka mawunya le, le trɔ̃subɔlawo dome, Romatɔwo, Romaduwo. Eye gbɔgbɔa ƒo nu na Paulo be, Yi Makedonia. Le Filipi. Eye woyi Makedonia, woyi Filipi. Eye teƒe ma na ne dzɔ. Eye nyateƒe yi Mawu ɖo ɖo na teƒe ma, menye teƒe yi wowo ɖo be yewoayi. Yewo va yi fi na nɔ, be yewo va yi gblɔ nɔ. Woyi pɛpɛpɛ gake Mawu gblɔ nɔ be, Mi makaka Mawu nya le teƒe ma o, mi teƒe bubu. Edze nɛ nenema eye wòxɔe gbɔgbɔa ɖee fiae eye wòyi. Eye nyateƒea nane dzɔ le teƒe ma. Nyɔnu aɖe yi woyɔna be Lidia nɔ nyɔnuwo dome. Eyina gbedoɖaƒea ŋgɔ, megawɔ be gbɔ le gbedoɖaƒea. Nyɔnuwo. Nenema nye agbe ma, miwo yi gbedoɖaƒea, megawɔ ʋɛ kpɔ o. Nyɔnuwo, egbe nye nyɔnuwo ƒe ŋkeke mienɔ. Eye wogblɔ be mia ame aɖe nɔ wo dome, ame si ƒe dzi Aƒetɔ la ʋu bena wòlé to ɖe nya siwo gblɔm Paulo le ŋu. Lidia, eye esi wòde wode mawutsi ta nɛ kple eƒe aƒe me katã la, eɖe kuku gblɔ bena, Ne miebum bena mezu Aƒetɔ la dzixɔsela la, ekema miva aƒenye me, eye mianɔ afi ma. eye wòsi mia dzi eye míenɔ kpɔ. Na ame yi ƒe dzi, ame, ame, ame yi ƒe dzi Aƒetɔ la ʋu wòlé to ɖe Paulo ƒe nyagbɔgblɔ ŋuti. Eya Et puis après, il y aura beaucoup de miracles.

Nyɔnu me melo mo ɖi ezo pito ŋute hege. Vɔ hame geɖewo li ne yɔa yewo ɖo dzi be yeado ame yewo va ŋgɔ ɖo ɖa dɔnɔƒewo ne woabe trɔ tsi na dɔnɔwo. Woli gbegbe. Ebia eƒe aƒenɔa be ame aɖe yɔ ye be nenema yɔ yewo na tutu ɖo ame blaene. Le yewoƒe hame me be woayi kɔdzi aɖetɔ dzi me na edɔnɔwo. Ke ɖe eƒe nɔa gbɔgblɔ nɛ be ao menye nane be ame kawo nya woyɔ woƒe ŋkɔ be yewoɖe asi aɖe. Wofɔ mea me bla nyawo be ɛ woabe wɔ nu ka abe tɔ dzi me na dɔnɔ. Ee wògblɔ na wo be meyi nane ne o. Ne dzimetɔtrɔ ye Mawu yɔ wo na ɖe, menye kɔdzie woayi o. Wonya ye se de ni ye nɔna le yebe ŋgɔ fi ma ne. Yo va kpe be ŋgɔa o drɔg wo dzra le fi ma ŋutɔ. Amewo le fi ma wo nye dzimetɔtrɔ. Ya yo yo be no yi fi ma ne drɔg de trɔ dzime na me yo le afɔ te vɔa o ju tɔnɔ wo. Wu be wa va yi kɔdi ya me de funa me yo le sɔ kɔdi.

Ke dziƒofiaɖuƒea Mawu ƒome Kristo na míenya be ele mía dome vɔ. Vɔ aɖe eɖokui fia le nui Kristo kple na nye domenyinu eh, aɖe eɖokui fia to dzi eye domenyinu yiwo gbɔgbɔ ne ble ɖi na nye nye ŋutifafa. Le dziƒofiaɖuƒea mea, miakpɔ ŋutifafa. Ŋutifafa godi míele loo. Míate ke ye dziƒofiaɖuƒea ŋutɔ le fi ya ŋutɔ fifia loo. Ne míkpɔ mɔnui míate ŋu atɔ kpɔ ŋutifafa loo. On aura des prémices du royaume de, de, de, de cette cité-là, si on trouve les moyens entre nous pour avoir cette paix-là. Kristo ɖe gblɔ kpe ɖe ŋuti be menye ale xexea me nane eya ye nani o.

Donc, ŋutifafa ma bebe mɔ ma dzi mi la kɔnte kple ku hã be ye hã le míaƒe marcha me ele míaƒe cheminema me eye míaxɔe kple ŋutifafa na ce passage aussi. à quoi servirait cette plénitude de la cité céleste si nous ne vivions pas, nous ne suivions pas réellement le chemin qui mène vers l'éternité Nɔvinye, wole Kristo me. Kpɔkpɔkpɔ koe Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖeka eya koe ate ŋu akpe ɖe mía ŋuti. Be míate ŋu ase nu yi Mawu gbɔgblɔ na mí fi wòle mía tɔ ɖe alo fi wòle ele mía yɔm la míate ŋu ake ɖe ŋu. Eya koe ate ŋu afia mí agbe mɔ yi Mawu yi dzi Mawu da mí ɖo. Et cet esprit c'est celui du bien. Parce que be du du ma mea nuvo wɔla ma nɔ du ma me. Wɔnya nu wɔla me mía wɔla mí katã nu wɔla ko ɖe.

Dziƒoduwa dzo tsɔ ɖe mía gbɔ le mía gbɔ vɔa, nu ka ƒe mɔ le egbe ne míagazɔ? Nu kae Kristo di be yeagblɔ na mí o? Qu'est ce que le Christ voulait nous dire? C'est en fait qu'à travers le Christ, cette cite est descendue parmi nous afin de nous élever. Eɖiɖi va mía gbɔ ne wòakɔ mí, ebia be míaƒe liturgie gblɔ nɛ be wòakɔ mí ayi dzi, akɔ mí ayi dzi.

Menye be atso fi yi fi le nenya o. Abe ne gbɔgbɔa do le mía mea, teƒe yi wòyi na mí menye o. Wogblɔ be Mawu le mía xa, Mawu le afi ma, il est partout. Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ne kpe ɖe mía ŋuti ɖe mí amegbetɔ Mawu ƒe kununɔwɔwɔwo míade si mía ɖokui eye míakpɔ Mawu ƒe tamelolo ku ɖe mía ŋuti eye míanyae be

Ele míaƒe Ɣleti-gbalẽ Ŋegbeakademia me. Eƒe tanye nye Amegbetɔ. Amegbetɔ, ame kae wɔ wò? Amegbetɔ, nu kae nènye? Amegbetɔ, nu ka ta nètsɔ ŋkɔ sia ɖo? Afi ka nètso eye afi ka nèyina? Nu kae nye wò taɖodzinu? Wò agbagbatsotsoewo, dzimaɖiɖiwo, tamebubuwo, zãdɔlɔdɔlɔwo kple bubuawo katã gɔme ɖe amegbetɔ. Amegbetɔ nu ka ta nègbe wɔwò la? Amegbetɔ, aleke wɔ nèzu alea? Amegbetɔ, ɖo ŋku wò dzɔdzɔ dzi. Amama nèdzɔe eye nenema nàgayi. Wò susuwo kple ɖoɖowo katã ɖeko woava yi abe vɔvɔli ene, nu vivi siwo nèɖu alo no, dɔ gã siwo nèwɔ hã, woabu vi amegbetɔ. Amegbetɔ, na gaƒoƒowò ɣeyiɣiwo kple nyadzɔdzɔwo naxlɔ̃ nuwò le agbe sia me. Mègana nunyame ƒe bleziblezi, dzidzɔkpɔkpɔ ƒuƒlu kple nu tovewo wɔwɔ nahe wò yi tsɔtsrɔ̃ me, eye nàbabu wò vinyenye o. Mawu vie nènye, amegbetɔ! Amegbetɔ! Tsri vɔ̃. Voilà. Amegbetɔ tsri vɔ̃ eye nàwɔ nui. Amegbetɔ to nyateƒe be nànɔ agbe. Amegbetɔ bia nunya be nàxɔ nunya vavã si akplɔ wò ato xexe sia me ayi Wɔla lɔlɔ̃a gbɔ. Ʋli le nuiwɔwɔ me. ɣea dodo eye nàfa tu amegbetɔ. Mlɔeba la, amegbetɔ, ɖo ŋku wò ku dzi. Ɖevi tsitsi, ɖekakpui kple ɖetugbui ɖeke mekpea aɖui me yiyi o. Esi ŋkekeawo kple ƒeawo le yiyim la, ɖe nèle tetem ɖe aƒe ŋu enye ema? Ku mewɔa zãnu o, eya ta dzra ɖo. Ku mewɔa zãnu o, on ne corrompt pas la mort, eya ta dzra ɖo amegbetɔ. Ne ewɔ nu vɔ̃ katakata, hakpakpa ya, womeyɔ Mawu ŋkɔ le me o, womeyɔ Yesu ŋkɔ le me o. Mía mía mía mía tɔgbuiwo menya. Yi me ƒe nukunya ma ma, ne míeɖe kaka ko míkpɔ Yesu Kristo le míkpɔ Mawu le me. Míkpɔ ale yi Mawu ta mɔ na mí be mía ake ɖe edu ma yi mie gblɔ na mí be enye dziƒodua ŋuti. Ewɔwɔ mewu mía fi o. Gbɔgbɔ kɔkɔe akpe ɖe mí katã mía ŋu be Míazɔ edzi pɛpɛpɛ alea eye wòakpɔ megbe be ne míehena Mawu ŋkɔ Kristo ŋkɔ ŋutikɔkɔ aɖe.

Efia mí be míava ŋkuwòme asi ƒu kpli wò. Eye gbã ɖe míaƒe dzi ŋu míesɔ va ŋkuwòme abe aƒe dzadzɛwo ene be wò bɔbɔ kpukpui nakɔ ŋuti, eye woazu ɖaseɖilawo le wò nya ŋuti. Eya megbe míetsɔ míaƒe nunɔamesiwo siwo wotso gbɔwò la na mí heva ŋkuwòme be míatsɔ ɖe ɖo anyi hena Wò dɔla di mi le mí amegbetɔwo dome anyigba dzi asi afii, ale be le míaƒe zɔzɔme míate ŋu atso anyigba yeye ma, si ƒe ŋugbe nèdo na mí ne tso míawo hã míaƒe dɔwɔwɔ me, wòayi ɖe míaƒe nu siwo míetsɔ mí ŋkuwo me ɖa dzi, be wòasi, ate ku, awɔ dɔ hena ŋkɔŋuti kɔkɔ. Ye nye ŋku be yeahe nyitso me na mí, elabe nu si míetsɔ hena mí míegagbugbɔ na o la, ezu hiahiã na mí, eye mate mí hã akpɔ gbeɖe gbeɖe o. Míeda akpe nɔ ɖe esiawo katã ta to Kristo mía Ɖela dzi.

Alafa ɖeka eve, alafa ɖeka etɔ̃.

Míaƒe ŋusẽ katã tɔ nènye, eye nèɖe wò ŋusẽ katã tɔ nènye fia mí le lɔlɔ̃ si nètsɔ na mí la me. Wò ŋkɔ kɔkɔe si míeyɔ, si le ɣla ɖe mía me la nadze mía gbɔ le teƒe sia, eye wòɖe eɖokui fia. Le nu siwo katã míewɔ le teƒe sia be míatsɔ aɖo wò ŋkɔ ɖe edzi wɔwɔ me la, ɖewohĩ míedakpɔ le teƒe aɖewo. Vɔ míaƒe ŋkɔ kɔkɔe nye be wò ŋkɔ kɔkɔe ɣeaɣiawo katã loo ate ŋu adze mí. Ne míaƒe subɔsubɔ nate ŋu ase mɔ míeva, míedo gbe ɖa, míekpɔ dzidzɔ, míedzi si mía ɖokui, míese wòagbenya, míagadzo yi xexea me, míele biawo be wò gbɔgbɔ kɔkɔe Na nu si neva ɖe mía megbe la wòati, eye wòatsre eƒe ku. Míetsɔ mía ɖokui ɖekaɖeka kple mía ƒowo katã do gblẽ ɖe wò akɔnu ŋu be wò ŋutɔ nàkpɔ mía ta agblɔ mí ne míeɖo le teƒe sia la. Egbea wo le akɔ dam na Ewopa kekem tutu, eye woazu woalie ɖeka. Míenya ahawo le nu geɖe. Míeɖewo katã ƒe wò lɔlɔ̃nu ke ale be wò ŋutɔ nàdzra nu si nèdzra nàtsɔ nu si nèdzra ɖo na mí la na mí eye nàkpe ɖe mía ŋuti be míawo hã míawɔ mía tɔ si nu be eme nanyo na mí katã. Ye akpɔ be tso mía nu kpɔ ne wòbɔbɔ kɔkɔe ɖe mía me wòbia gbɔ nɔnɔ bia wòakplɔ mía dometɔ ɖe sia ɖe aɖo nɔƒe dedie. Mía nɔvi siwo katã nɔ kpom le mía ta kple akpedanyawo kple akpedahawo la, Míehiã be wò gbɔgbɔ kɔkɔe kplɔ wo eye wòanɔ ŋgɔ na wo. Eye ne xɔ woƒe akpedada hã, míaƒe akpedada maɖi nu, gake etsɔ yi. Kafukafu tsɔ míele nɔ ɣeyiɣi sia me. Kple kakaɖedzi be nàgakplɔ mí ɖi ato kɔsiɖa si le ŋgɔ na mí la me hã le ŋutifafa me, eye ɣleti yeye si nèʋuʋu ge. Ne míewɔ ɖekeke alea, ŋkeke siwo gbɔna la me la, wòanye yayra kple amenuveve na mía dometɔ ɖe sia ɖe. Xɔ míaƒe Aƒetɔ la to Yesu Kristo ŋuti fia mí be míaɖo gbe ɖa wò na wò, míado gbe ɖa na wò ale míatsi tsitre. Na mí katã míatsɔ gbe ɖeka ado mía Aƒetɔ ƒe gbe ɖa

Míawu nu kple eka mamlɛa gbe be míayi edzi. Vɔ madi mali ƒu na mí vie. Ee, aɖale wogbe fi da ɖe etsɔlia me mɔzɔ. Miawe na be mato to teƒe hã va ne maɖo. Abe Israel meli ye gblɔ. Israel to sɔ wo yi mɔdzi. Ee, ne wòalea Israel megbe na dede megbea, Wòmenya be ame sia ame anɔ teƒe si ze meli o ta ele be manɔ anyi kaka va tu ʋɔa. Ta miawɔe nam be mate ayi kaka loo. Nye ŋutsu kple gaxɔsi alafa ade bla ene vɔ dzi ya kplɔm dedie wònye Yehowa.